Ebi nebiateko bia Kisii FM, enka y'omousi.
Nagosogeirie omwancho omotegeriane onsi asobete naende chigaki na chingiya ngochia gokwaregania ase omorobori bw'ebiateko korwa Kisii FM nere enka y'omogusi. Erieta riane Daniel. momanyi. Omosacha oyomo nigo obokendu bwamonyaarire, nyuma y'omosacha oyomo omasungi, komoura omokungu oye, ng'a ase engencho akarerie entenyi. Aya nigo akorekera nyankarangania eye gotoka Bosamaro, ime y'ecounty ya Nyamira. Achachachachacha, bono obokendu bw'omosacha oyio igo abeirwe konakorire, ekiagera omosacha onde bono amokenire omokungu oye. Naki amoroche? Abwo naende morioke ekero omosacha oyomo ore bw'ekegongo kia igoro okorekana ng'a noga akonyititoka chibese, nabo igo naende Nyasae omosendi nabakungu gw'etani oyomo, korende abaye iga mbaramoisana ayorigereretie noyobande. Naki agwekora gose?
Agwo nase nonya ab'amateko ba korigereria na abanto baetanaine orogongo rw'orogima, basoire koboria ng'a nki kiarire abasacha ekiagera eng'ombe yao neba omokongo, eng'ana enene nokoyea chinsiaga. Obotaka obogaki.
Agwo nase bakoboria ng'a nonya nomokungu ng'o onye omosacha oo kero kende naba egetong'o moenki omonyu. endamwamu embe. Omosacha oyo oenderete goetera amatemo aya amange ayare ay'ogokumia, na bono nigo aenderete kona-korigereria igoro kona-koara chinsangi gochia ase engooro koboria ng'a Nyasae one enda ndorere amaabera, ng'a ase enchera ende omokungu one omorabeera riiyoyo riane, na bono nigo rimborete, na inche nigo ng'akerete amache oroya, Namwakani. na omosaki korwa ase ekenyoro ekegaore ere bwateka buna omorero bw'egetambo.
Omosubati oyomo nigo are birero, obwate kana omopastor oyomo amobekerera, buna nere okarekoroga omosubati onde, ase bono akometie. Aya nigo akorekana mwang'era emetembe eye egotoka Kilongori Sub-location, Kenya Sub-county, ime y'ecounty ya Kisii. Omosubati oyio moigwete bw'emiaka ya igatwa nigo are birero nyuma y'omosae oyomo oyio okweroka omosabi orwete korwa chinsemo chia Nyamache Sub-county, gokana goetenana enyomba ase enyomba ase ekenyoro eke ki'emetembe. Abwo ase agoteba ng'a ere nomosabi ogosabera abanto babwate amakong'u ao ao ase engencho y'okobakonya. Tigogoto. Korende eki ogokuminche ring'ana iga imoka ase omoamate bw'omosubati oyo ogenderete korera, agoteba ng'a omosubati oyo okorera nere okoroga omosubati oyio onde ore omoamate oye. Pastor siku ici bakoragora.
Eki kiarenterera mpaka abana b'omosubati. Yoyio okorera amo noyio onde baimoka bakarwana, ase oyio okorera omwana oye aumiswe bobe sana. Aki. Nonya nomokie bw'okorangeria omosacha oyio amo nomwana oyio oumisete boyio okorera, gochia ase ofisi y'omoassistant chief bwe chinsemo echio, omosacha oyo nigo agoteba ng'a obomaene omobasi otiekire komotebia ng'a nere okoroga enka yaye, ekiagera ng'ai arenge gocha komanyera erieta ri'omosacha oyio ng'a. nigo akorokunyarere. Obi. Iga iga, ekero omosaki bw'ebiateko atarete ase enchie y'omosubati oyio, nigo anyorete omosubati oyio ogoteba ng'a oyio nigo aruete korwa ase chinsemo chia sobo, ekiagera nere aruete chinsemo echi chia bobasi, naki gekogera amanyete ng'a oyio nakorokunyarere ase eng'encho enga buna eyio. Togoteba. Nyuma y'amatuko make, omosaa oyio nere nigo aimoka, bagachaka kwomana noyonde nere ase ekenyoro ekio. y'amatembe ogochaka kwerokwa omosabi, korende ase bakare gotuomania abanto abwo ase bakoroka abanto abarogi, naboigo ng'a ne chilaini bakare gosaba echi chikobaorokera ring'a nyarebe nomorogi na nyarebe nomorogi. Tachiansi. Bono omosaki bw'ebiato iko nigo anyorete abanto b'ekenyoro eki ki'amatembe bayechianete mono kegima, bagoteba ng'a onye abasaa abwo abake b'emiaka yaiga tibagete ng'a ase enchera y'ogoteba ng'a barabwo nigo bare abasabi, erinde egere banyare chibesa korwa ase abanto, tiga batumie amang'ana ay'ekeene ribaga bagotumia ay'oborimo, kero kende abanyakenyoro barabaise gocha koimokia esegi ase amaoka abo, kero kende barabaise kobakorera bobe. Tiga tebe buya. Nomosasi bw'ebiya tiko nere nigo ategerete abasaa abwo bakweroka abasabi b'oborimo buna ekeranderio bw'amagare amarwenu, akagenda nobotuki bw'onde bwao.
Omosacha omo nigo aimokera mokamomura oye na komotwanga ne chinkundi, kobwatekana akare gosakora chibesa korwa ebiombe. Nigo akorekana ria nyagechanga eyio egotoka Maarani-Silate, Bosamarochache, ime y'ekaunti ya Nyamira. Ayio buna mwanyaigure iga nigo yabete enegi y'okobina obosooku obonene, ekero omosibati oyomo oyio onyuomire gochia ase enka eyio eyemo, oyio bwang'ainete goakanera omwana esukuru fiisi agende sukuru,

Onye. Ayio naro ebiatuko biarora, ko biranyore amange, naende bibarete korana buna ase chiroba.
Omoendi oyomo bw'endundi nigo atuoma omote bw'esitima, ase anyare gosiria obogima bwaye abwo abwo, ase bono eamate yaye ere birero. Aya nigo akorekana bw'Giakomo, mwamoonochi, eyio egotoka Bonchari, ime y'Ekaunti ya Kisii. Eamate eyio y'Aseme eyia Igoro ya Nyabaru nigo ere birero. Magega y'omwana obo okoba ogokora boda boda abe okoimokia ecustoma korwa ase omochie igoro ya Nyabaru kogenda ase omochie oria o Nyamataro, Yi. korende abwo ase babete bagotumia epaara eyio ekorwa korwa Musando kogenda Nyamokenye, egere bachie gosoka Gesonso, korende abwo ase epaara eyio abe ekorosigwa ere enyia, abwo ase aba ogosira aiche ase ekogota erio babegete epaara etarabe ekwa Busu. korwao, korende akaba ogotwomera ase omote bw'esitima, na akaba ogosiribwa obogima bwaye abwo abwo. Pole sana. Na ekero abaamate banyorete bagoakerwa esimi igoro y'omomura oyio, nigo baigete ororo bakanyora noaraire ense, abete ogosiria obogima bwaye. Mwagenda ng'ora? Na abwo ase aretegemee ase efamiri eye enke eyio, ase engencho y'ogokonya efamiri eyio amo nabamwabo, konyora nere obeire ri. Ase engencho y'ogokonya efamiri. Naye gose bagotamera. Na ekero egiatiko giasoete ase ensemo eyio, nigo kianyorete abanto abange bakweumia na goteeba ng'a abanto baria bakorosia chipaara tiga babe bakobeka chipampusi ase echipaara echi, bakaba bakorosia chinya echiiba chigokoora amagima y'abana baria bakoba bakwerigeria ase ebinyoro. Yeso abakonye. Na egiatiko kiabeire kegokumeria ring'ana erio kiabeire gekogenda nobotati bonde obwao.
Omonsa oyomo nigo anyorekane okoiba amatoke ase anyare gotitorwa goika ase amochie gosambwa. Aya nigo akorekana ase ewodi ya Bokeire eyio egotoka Nyamusi Division, ime y'ecounty ya Nyamira. Amaichano nogokumia. Nabo yaikerete omomura oyomo oigatwa akaiba amatoke. Nyuma y'amatoke aya iga ekenyoro gekagechigwa. Nyuma ekero ekenyoro kiagechigwa gekamobwata, Yee. ekero getaramobwata gekamoiruka gekamonyora ase arebisete, bakamanya korwa ororo, bakamotebia, Teba abaibi bande nabatemete goteba abaria gokorokoma egasi, ko abaibi abande egatoka mbaiyo ase enka ekenyoro ang'e, egatoka bagakaria are igo mbaikirwe egere bakore nobore bw'ing'ana. Onchoka. Momura akamanya kobwaterwa ebinyerere buna etakeire, akabwata buna etakeire, naende ching'aki echi iga iga arusia. tibichianga nonya neyemo tiri ase omobere. Yabeire bobe.
Bakamobwatera, komba atagete komoira ande arute ase ekabare komosomia ng'a oboibi nobobe, tache akorema koreng'ana nemiaka, naende tanakonyorekana agokora abia etabire ebio, na ebiagerete akanyorerwa emete egere atigwe. Chinkondi. Na egentu buya mono, omwari oye agatorora, agateba, Abanto ga Kintige tigokora bo kabere. Omwari oye akaabirwa, agatigwa, akagenda. Bono abanto baye rakure goteba ng'a baminto ababe, abarete okoiba komorao, abaratae koiba, mobasae gokora amang'ana y'oboibi.

momanyi.
Ebio nebiateko bia Kisii FM ase togokoretera aya twakoreire obotati na obotuki boisaine korwa ase emechie na ebikori na ebinyoro bionsi ase orogongo rwa Gusii.